abimbete ebigoti agatara ne erino, erino erio agachia korwa kobimba agacha igaa aa nonya ne ekero asirete igaa korora na amairo arogo abwo iga, tokamorusia naro togatebiwa tomoira ICU yarenge medford, akabekwa ICU, ekero abekwa ICU, akarara amatuko atato, ekero arare atato tokorwa togatebiwa mamominto osirire, tokabatebia ntobwati besa lakini bagatotebi ng'a lasima twakane chibesa echio tomanye komorusio.
Nkababoria, Mwambisete mwamaasirete kare mokambisa ntamaeti? Nkabatebia, Yaya, tiga ng'ende ng'eneke. Nabo nanyarete kobagia ngoika nkanyora abanto bagokura, tokanyora onyare koba gagototiga. Okonyora kwaye nabo kwarenge nse bono ntometi ase toroche gochia, nabo tore igo. Togosaba monyare koba mogotokonya nonye na okomoreta goika tomweenie, tomanye ng'a mama nanyarete koba kagosira, aya namanye kobwatia. Gaki amariga aya ngoiyeria iga iga serikali, mware gwancha motororere amaabera ase ogwancha, gaki morambore okoboko ekero moratoe esiringi, motoe isano, motoe ikomi, erinde torusie omwana oria ominto omochari iga aria, ore made for, gaki nonye nare ase are omochari. ntonya konyora nonya ne enguru yogochia korigereria omwana oria ominto ore goiteka amaire agaiga ase ebigote naki iga atobire, amakonda iga amorire naki akaraire ore. Gaki torere amabera, torusie omwana oria ominto iga are tokore ki? Tomoeni korwa agwo momanye gotorera amabera onye mokonyara ng'aki abana baria ba momura ominto barasuke.
Moche morigererie Gusii Voice, naende nerituko rinde ntegokoretera omogano korwa ase ekenyoro ekemo kegotoka ime ya baasi chache. Eye ne ward ere ime ya bobaasi. Aiga magega yane ne esukuru ekorokwa Nyagiki, korwa Itumbe tari are moono goika ase omochie oyo iga. Enke iga obong'ina bwo omochie oyo iga nigo abete kakorwara ase engaki entambe, naboigo gosiria obogima bwaye ase enyagitari eyemo, naboigo kobekwa ase enkendo eyemo ase omochie obosongo. Agwo ase efamiri iga yasinyorwe Cohen omong'ina oyo iga ase engencho ebeli ya nyagitari ere enene kegima, eyio etaba alao barabwo korosia omobere ase ensemo ya bosongo na Cohen iga iga. Omong'ina oyo iga nigo are omoboraka, moga Cohen iga abete kagosira ase amatuko amaega, baire kagokinia abana baye bieka ase engencho yogokinia abana baye korora ng'aki nere agoteema enka yaye eche gotenena. Lakini bono osirire, abana baye batarakore esukuru, enki iga ase engencho y'obotaka bore obonge, basinyire nonya nokomorusia ase enkendu ya bosongo ase engencho y'ogocha komoenia. Nao tore iga iga eri tokwane nefamiri yao, baere ase nabarabwo b'emechando babere bagoetera, enki keri baganeti korwa ase oyo origerereti chingaki buna echi iga, erio anyare kobasira, banyare koenia omong'ina oyo iga ase omochie oyo iga. Inche Mark, 19 korokwa Yegusi Voice, tiga tosoime totegerere omogano oyo iga ase enchera y'oboikeranu. Mwanche morigererie okwisia boys buna nagotebi ritang'ani ng'a ekero ase ekenyoro eke iga kegotoka ime ya ituumbe maiga basichache ekenyoro ekemo iga ase omong'ina oyomo abaete gakorara naboigo kobera ase engendu ase eng'encho ya okoigururwa chibesa chia okobareta gose komoreta koenigwa ase omochie oyo iga. Iga nkwanene omonyaroka oye erio atoere ase omogano bw'enka eye iga naboigo omogano mama omwabo goika bono iga ogosira kwaye. Chiamaki naye tinkorokwa. Karibu sana.

Agasira kende omoke, omong'ina oyio nabo atemete koratosuguma korwa iga abwo, akaba ere emiaka ebere kotatasira, agacha akaba okorwara. Akorwara nabo akobera abwo igo nabo to- twarenge goshinda igo onye majirani abajirani mbatokonyeti kende nonya na egiokori nabo twakararire igo, togakinerwa obogima obokong'u. Nabo tokogenda omochie twasaba kende twacha koria, omong'ina oyo okogeini nere okore egasi mo omonto naende osapoti, naende bado oborwaire barobwo bwaramosumbuire ase egeka egetambe. Naye ore omonene ase omochie.
Ninche omonene ase omochie oyo. Kwangekire ase inye.
Nangekire ase inye. Abana barenge more nka. Abana twarenge abana batano lakini oyomo nasira, nasirete 2019 oyore kombwatia. Korwa abwo tokabera tokabera tokanya gokina, nabo abande bakarairwa nabo okoirwa omochie rende noroche iga ntore inse, tokaramenya ororo tokamenya inche nasamete ngaika seven. Ekero naika seven bogakong'a nkanywa bado kende seven abwo, egabidi naende nkararwa bono nkarora abatigaire bobe, nabo ngokora kende, aunty yane narure omochie oyo nabo ngocha namotebia asambire, Kera abwate to support kera atabwati yabidi okore egasi ime omonto erinde onyore keria okonyora aba iga ba- banyare koba bagotumeka abe abake. Togasuka mana togasukuma igo togasukuma igo, oyio ogeka twenty nineteen ere agasira, nere naro arwarete akamenya general, kabere egeka egetambe general epili naro egatira togasunywa ng'a ki togokora tokamotiga oo inche namorendete, togachanka iga tokamotiga ororo. Togacha korigigwa ng'a inche totigerete omorwaire erende nyagitari, tokaa tokabatebia ng'a nore kende enke eyobesa echi chigaika chinyinge, omosamari akarwa ase arwete agasoka korwa nyagitari, twenty seventeen, eighteen akabera twenty nineteen nachete agatonyora agasira. Koruga omong'ina oyio nere omong'ina ominto bono agachaka korwara bado, obogima bogakong'a iga iga, abaisiki bamwabo bagacha bakamoira, akamenya omosike omwabo, na inche buna nagenda bwane bagatigara abe abake iga iga, nkarorokana tari bichangia bakarwa ororo, ekagera rende naende naki enyomba eye yachete kogwera, yachete kogororokia omo- eria asirete. Inche ekero omong'ina ang'anyete korwa ase aye.
Oborwaire bwa engerete. Arwarete onde teiyo ore komosupport. Gose iga bamobua bagoteba tiga bamoire baba bakomorora ase eng'encho are gosokigwa na koiranigwa nyomba. Abana aba iga batigarete baka baka Kera omonto akaira, yaani omoiri okonyora okoira omwana. Mm. kera omonto agaichorora rika bakoba igo. Eh rika bakoba igo, kera omonto akenda akamenya omwana oyomo oyomo. Okay. Eh. Chinga'enda bono aring'ane kobosuguma, bono nabo okonyora ekebarua igo okonyora nonya na emiku, bare kwainyora abana bamino gwatoma fifty gwatigara na fifty eria. Challenge eye yabeire yabeire, omong'ina oyio nabo akorwara oirwe nyagetari bado naende oirana, oirana obwaneti obera ororo. Basomeire obokong'u aba na abasomeire obokong'u lakini abanto ngotosupport bare, nabo oyomwabo agotatia ngore bitabu, onde iga kwanyora basukire. Buna yachete koba bono last year omong'ina oyo akarwara mono. narwarete, akonya koirwa nyagetari okoirana na nyomba ase eng'encho ante nabo agotebigwa abekwe ward oteba namobeka ward kende nkeiyo mbwate na nache komoruseria eward ime, akarwara akateba akarwara akarwara buna arwarete tokamoira general, abimbete ebigoti agateba na erino, rino erio agachia akarwa kobimba agacha igaa nonya na ekero asirete igaa korora na amairo aro iga abwo iga, tokamorusia general togatebigwa tomoire ICU yarenge medford. akabekwa isiyuu, ekero abekwa isiyuu, akarara amatuko atato, ekero arare atato tokorwa togateba maominto osiriri, tokabatebia ntobwati besa lakini bagatotebia ng'a lasima twakane chibesa echio tomanye komorusia oo, omonyagetari oyomo agacha agatotebia tiga tomoirere amo, mogoakana ebiiri eyio momanye gocha komoiyia, nabo twamoirete amo tokamotiga ororo. Bono ndamware, torarigia chibesa echio one hundred and twenty four, tokoira Mediford titomanya komorusia, bono ntobwati ase torarusie, twatemire gosaba onde taiyo otoire bokonyi.
Pole sana nyasae akonyare gokora akonyare kogeni chinguru eria togende gokwana omogeni oyo omwanchi morigereria ekero toba ekero gotegerera estory eye estory ebwate oborito sana imagine obwa scenario morakogasire ase omochie ekero morakogasire ase omochie gwatigara ebieka naende by the way engaki iga tomanyete ebinyoro ebinge gusii nabo bire iga. Sikuizi ekero omonto amerete nobogima bwaye, onde taiyo ororwa ase eng'encho y'omonto omwabo ase usi yaito boronge, especially ase ebinyoro tokorwa. Imagine omong'ina oiga ekero mwakoyasira, atigara bieka ase aye, obogima bokamosinya, agasagaria abana, oiga ore aiga, orenge esukuru agatigara ekirasi isano na ibere, ase eng'encho nere aroche ebinto biakong'ira akaenda agachia gosoka, nyomba egakong'a, acha iga naende airana. In the process naende akora ng'a no, tiga at least ng'ende inya gotema. Omong'ina mwabo nka iga oroche egasi inya gose baka bamwabo bakamoira, oyio osirire. Nka iga ase arwerete gochia nyagetari ngai. Mosubati omwabo emenwa nyamache.
Nka omong'ina ndie arenge nka aria omwari. Iga naberete baka 2021.
2021 tarenge aa. Tayoganwa are omoiseke omwabo. Erio ase eng'encho oborwaire obwo bono arwarete, aimokigwa asokigwe na koiranigwa, ntaiyo ore konyara. Onde nare korwa ase omochie oyio igoro ogocha omotarera, ogochia komanya ng'aki agendererete, ng'aki abeire iga agokoba, narenge ore onde nare orenge concerned? Anti yane nare iga iga, minto iga tata abarenge abamura babere. Tata nere omonene ntobwate ango omoke. Anti narenge gocha omorora, ekero arenge iga nere nabo are gocha omorora buna oyo omwabo. Eeh ne chicirani chire twetanaine nse iga ngocha barenge, bato support kende gose bamoimokirie are isiko komwanigwa chinyomba.
Kera engaki mwaka motareire iga aria, nki akabatebirie momino obo?
Tware goika oo riria arwarete aikaranse tari nabo ogoika ong'ea korera. Bono ekero are korora bare esukuru are korera, nabo agoika orera, gwasinyuka omotebi nonya ng'a omwana oyo aserire esukuru ase eng'encho gwaikire riria gwaikire igo ng'a korera, abana bane ng'aki mbatigete, twaba tokomoremia ng'a abana mbuya bare, nonya mpaka riria baserire nonya ne esukuru fees, tokomotebi mbuya bare twacha kogokwana, eeh.
Nyagetari iga iga abasubati bamenyene na ase omosubatii oyo mwabo obete akomoira ekero akomoira nyagetari nabwate SHA eria akoretire emeremo narumwa register ase ebinto binto ebi.
Tabwate SHA, ekebande kiaye riba rigari eke tosiriretie mpaka saii ntoranyora kebande kiaye, togete bagatotebia SHA eyio tiyachia koba,

tabwati sha bono. Aiga ase nyagetari eye iga ogosongwa, nabo omorusete nyagetari okamoira enkembe, ng'a omobegete mochere.
Korwa nyagetari gochia mochere ninche namoirete, ninche mobegete mochere.
Mbagwancherete ko- ko- komoa ekero bono abaete gagosira. Mbamong'eti, egari barangereti iga igo bagateba ng'a akorenda Ramu, aberere amo nabo baka twakanire ebill tomenye komorusia Abraham lakini onye torakana bill eye ya Mediford ntori komorusia ororo bono ore amo abateba takobera mpaka mwakanire ebill momanye gocha komorusia.
Ebill ya nyagetari ne chibesa erenge? One hundred and twenty four thousand.

Ase omochie oyo torakora kende twatemire korigia, bono iga chibesa tobwate koboko, notosaba ne chirusa totobwate, echio na chibesa twasangereiri, omonto nabo akoreta fifty orete emi, ntoranyora obokonyi bonde oroche period one hundred and twenty four etobwate chiribu isato. Bono obokonyi twatagete ase omochie oyo, nonya enyomba tobwate buna ere iga egotuma. Rakini intwe nyomba nabo ekoraba igo. Egento totaete toramorusie mochari tomweenie, ebiiri eye nere etosumbuete.
Mwateneire goikera abarai bande, mo mca, omobunge, omogavana, omo women rep, gotoma amauko gochia ase abarai aba iga babere bako respond in any way?
Twatomatomire, abanto mbare batomatomire babatebi, ndero baramegwenerete kweraneria amachibu ng'a Mogatotoma ase egete twanyora iga na iga, mbarache lakini mbatomiri. Inche omorigereria ekero okorigereria nenka etabwati kende gionsi, nenka ogoiserwa kore okonene sana. Ekero tore iga iga ase eng'encho ya ogoteema naintwe abanto bare isiko aye iga bakonyora bare baseseniri ase chinsemo chiabo ase enchera ende yonsi. Ndoratebi okonye enka iga eri gose nonya ebill iga ya nyagetari. eh you can as well do it nkobekanie number ya insurance eyo iga ase screen iga iga erio onyare go donate your donations oche ase efamiri iga ase enchera eyemo gose eyende eh abana abamino totebia nko bono obogima bwa abana aba bamino bande ng'ai baikeire ase amasomo ng'aki omochie oyo iga ore ng'aki abande ng'ai bare aba iga abande batato bono gochia inse aya.
Omoiseke bono nere okombwatia nasoka mboyo are. atigera form three, ekero chiaborete pi agatiga esukuru na- nasoka, korwa asoka na omwaka toraye ere. Oyokomobwatia agosoma bunyunyi secondary are grade ten, amenyete buya anti yane nabo akorwa ero ande esukuru, omoka amenyete bwone, nabo abwate nonye nere challenge, ndire obogima bogokong'ana mokogosana na omonto riria ogotama ogotama nere. Bono nigo aragosoma itibo gals, nabo arangeretigwe, togachia gotema gochengi tokanyora ng'a gals arangeretigwe nigo agochia, nigo tokwenda twarire na abalimu bare amotiga, orabera, oserigwe nabo akobera isiko, ing'che naende ing'ete ase chirani oyo oranche kong'amia mbiiri naende nabo nkoira mbatebi ng'a koratobwatire naende toganye, obogima nabwo korwa achiete term one, twanyara gokora school fees ya term one.
Pole sana ase kera ring'ana nyasaye nabwate chinchera chiaye toro oboremo ng'a goetera bagokora chinchera chiaye nimanyete ng'a omonto nare isiko iga iga origereretie naende I know after this story abana iga bare esukuru.

Ase engencho amang'ana abo y'esukuru eyio nabo mogokwana nainche. Nkobareta nde igaiga nabarabwo baere ase igoro y'obogima bwabo na enka yabo ase engencho yokorora ng'aki togosapotia omochie oyo iga erio banyare koenia omong'ina oyo iga ase enchera y'oboikeranu. Ntarachi kobareta timanyeti kende nkere orabase koeresa omonto okorigereretie chinsa echi iga igoro y'efamiri yaino ogosaba konde gwensi orachie gotwara kwana nabarabwo ase enchera iga ya bene erio onde bwensi oranyare gokorigereria. Amanye obororo bore ase enki aiga anyare kobasapoti ase enchera ya Musa eye.
Nare gotaha abategereri bandigerereti. Aria ase oranche gosapoti. Mona ebill eye ya nyagetari. Twakane toramorusie mochere. Oru ikomi yago twenty yago erabe eye engencho mono. Tomorusie mochere. Ase engencho nonya ekero arenge ICU, ekero togochia komorora baada abwo ase amaira konya otiokire. Saii timanyeti naki akare.

8382.
Mwanche morigererie nabo gotumeka enamba eyio ase support ende yonsi enamba eyio marieta ki ekoreta mpesa. Divina Kerubongeri.
Divina Kerubongeri.
Nabo ogotumeka enamba eyio ya Divina ase amang'ana ya mpesa aise kong'akera esimiante ng'a Mark Knight through your story twanyore your contributions chire iga I will appreciate naende nabo nkoba appreciate ase enchera ya bene inwe mwensi baria morakonye abaminoki bare ekio kobwati chingaki chioka.

Nabo oyo ng'ai ng'ai ogosoma, naki kwachete konyora ng'a omwami nosiririe, gose ofaa ng'aki enki eye egendererete, erio abanto banyare komanya.
Nabo twanyare koba tokonyora obokong'u obwo Musa ng'a na mama anyare koba kagosira, mama nabo twanyarete koba to kakoba omorwaire mono, abwo amatuko ayio akorwa magega. keranyarete koba gakorwa omorwaire mono, bono otabwati namuna ende aranyare koba gagotira nonye ne esukuru, rende nabo togoserigwa ekero tware gosoma nyagiki ki iga abwo, twacha twabera isiko toisaransa nera ekiriri iga abwo ase aria korara, twabera nabo nere isiko iga abwo. Rende nabo egento keratobore tokoria, twenda moyamate twamotebia intobwati kende, otoa kende twaria. Tokanyara korwa togoetera amakong'u ayio gocha gocha, mpaka ekero twanyarete korwa tokonyora omosamaria omuya, ne anti yane, egacha ekang'ira nkanya komenya amo aye, akambeka esukuru. Bono ekero ambekire esukuru agwo, bono nabo twanyarete korwa tokonyora omochando oyio ng'a mama, orwarire mono, ekero nde esukuru iga aria, nkanyara koba ginkoigwa ng'a mama are omorwaire mono. Aria aisirie, nkabatebia bono inche tingonyara koremereria, ekogera mama are omorwaire mono, aisirwe are, tiga ng'ende inche komorora, nabo tinyarikaneti ng'ende inche komorora, mambia yaye bogochia gokia jumamosi, nkanyara koba ngotebiwa osirire, nkababoria mwambisete, mama asirete kare, mokambisa ntamaeti, nkamotebia yaya tiga ng'ende ng'eneke. Nabo nanyarete koboyia ngoika nkanyora abanto bagokura, tokanyora onyare koba gagototiga okonyora kwaye nabo kwarenge nse bono ntometi ase toroche gochia nabo tore igo togosaba monyare koba mogotokonya nonye na okomoreta goika tomoeni, tomanye ng'a mama nanyarete koba kagosira, aya namanya kobwatia.

Ee, abwo nare konyara koba chingocha ekere aunty anya ayanyorire tabwati besa chisaine, nabo ngocha natebia mama bono, inche ndoche bono obogima obo bwakong'ire, mama anteire emere eria yaye, nkonyora ore omosamaria omuya, anyare koba kagogokonya. Aunty yane nabo akoremera eria, rende one nonya na egechuchu kiaye, onduere ef- efees inke igo, otebia omwalimu oyende ninche ndike, mwesiko ominto nere oenda okore ekebarwa.

Omanyete omonto naro orarigere estory iga atebe ng'a maybe let me take on from this nkonye omomura oyo iga. Naye omomura bieka ase omochie oyo iga. Eh, nere omomura bieka gotigaire ase enka eye iga bono tata omwabo osirire mama mwabo osirire abana bamwabo bande batata abanyaroka nari bieka ore iga grade ten. Grade ten emiaka ebere yoka akore grade twelve. Ndoranyare gosaponsa this guy, ndoratebe ng'a maknaiti let me sponsor this boy. akore esukuru, just feel free, just call me nte Mark na itiyo torore omwana oyo ng'aki agokenera. Anti abwo batemire. Imagine of a scenario ng'a omo- omosubati omonene oyo obeire eh, kakorwara, morore ng'a rika akomoka omo- agotwara stress tiga ang'ire omwana oyomo. Ko omosubati mwaye omonene atebaga iga ng'a, ebabete ng'a yaani nabo inwe nogosagaria abana.

Enchera ki aranyare gocheka obo? Ring'ana ria gosa omonto okorigeretie chinsa echi iga chia bono iga, ring'ana ki erio orakwane erio omwerio ase eng'encho ya okogorora ng'a amabera omino oreterwe ase enka iga ochire koenigwa. Naki kende gionsi keria oratake gokwana ase oyo okorigereretie, naboigo ogotegererete chinsa echi iga. Ase oyo ontegererete na oyo ondigereretie chinsa echi iga, inche nare kobasaba monyare gosoyia emebuko yaino keria egeke mobwate, monyare koba mogotosiira, tonyare koba tokoreta amaamato omwene, tomanye ng'a twatigeire chintakana kobua ekero are iga are ase nya- ase omochie iga are Ramu, totameti bono, mbuya tomorete tomweni tomanye ng'a nasirete twatigeire chintakana, togosaba obokonyi korwa ase more.
Nimanyete ng'a Nyasae nigo korare obwanchani kwaye, omong'ina oyio aretwe ase enka eye iga naboigo omomura oyo iga anyare gosoma. I know there's someone who is watching oranyare go support this guy after naye ba omong'ina omwabo oreterwe ase enka iga oenirigwe naende boigo asoma akore esukuru ache gokonya egesaku kia tata omwabo. Tiga ndete oyonde tochie ndare.
Samuel Tanglock Faith Mora. Faith Mora.
Pole sana Faith ase ogosira kwa omomino. Ase omonto ogotegererete naboigo okorigereti maybe what is side yago ya story igoro ya ogosira kwa omomino naboigo obogima bwago general goikera bono iga. Intwe buna nakeneire iga, naeteire amange, naeteire amange sana. Buna buna buna korwa mama agete korwara, twarorire amang'ana amange.

School fees yao nonye maete ere ngeri? Eye eye omwaka omogima. Omwaka omogima ekoro 53000. 53,000. Yes. So far ntamu wani okoakanete. Tamu wani nayo kana akona. Tamu tuti nakona nonye. Tamu tiri nagati nakona kende yose. Mm.
Bono so far ekero gwachete ase enkiya eria kwanyorete abanto tu, nkwamanyete kende gionsi. Inche namaete.
Naigete iga ngaume.
Naboigo bono ekero gwachete komanya ng'a mwasibire komorusia ime, nyagitari otabe.
Omonto nkosaba obokonyi, onyare mogotuka mama onyare gakora moche, tonyare tokomoira.
China nabwate yaacheria okoenda gosoma. Eeh inche ntiete gosoma. Chicho nchia obogima bwao. Inche nkonye efamiri.

omonto naro okorigereretie iga aria, oragotegerere ere achenche estory y'obogima bwao, nabo iga achenche estory y'efamiri yao, kwana nere. Inche nare ngosaba, Nabo okorigereria ere. inche nare ngosaba, anyare gotokonya mambia omonto abe nyagetari, a- anya- anyare korwa mochari, ekero tokomoenia, titwamwenereti ntoo intwe twaenderere na amasomo, anya- anyare kagotokonya ne school fees, tonyare togosoma.
Mwanche morigereria. It is very emotional ekero okoigwa omwana oye agoteba ng'a abana bamwabo babere mbanyarete gokora gosoma, mbanyarete goika nonye form four, aba iga babere batigarete oyo iga ore grade ten omoiseke na oria onde ore grade ten omomura, nabwo okobatigarete at least bakore esukuru neba mamwabo ogasirete bono iga, bache gokonya abamwabo, that is very powerful. Aye no onga Nyasae nabo agokonya to check this man to onyare kogokonya ase enchera eyemo. Rakini ritang'ani riria torarete omong'ina oria korwa nyagitari ache koenigwa ase enka eye iga. Buna by contribution twabeka eya mosubati mwabo iga iga, rakini onde bwensi oratake go sponsor abana aba babere in any circumstance aye ng'akere simi, nonyare konyora ng'a Mark na Itigandi my ten thousand oche ase eschool fees. maybe eya eya mosubati oyo iga omwana oyo iga omoiseke gose oria omomura, just talk to me nabo tokonyara go togokonya. Naende still, efamiri eye iga nabo ogokwana nabo ogwetire namba ya mosubati mwabo oyo iga onde orere iga, kwana na barabwo in any way, in any matter, nabo ogosponsor food, nabo ogokora kende gionsi gocha ase enka eye iga, yaani Nyasaye takogotiga na Nyasaye nabo akogosesenia. Mbuya mono my sister, may God bless you, omanyete ng'a nabo okonyora ng'a obokong'u bwachire ase enchera yamo gose eyende. Mbuya mono. Totebe ng'a naye Samaritan ngaki okorokwa ngaki ore related gocha ase omochie oyo iga, naye nki omaete igoro yogosira kwanya gosira na omochie oyo iga, na kende gionsi keria oratebia abategereri baito bagotegerete chinsa echi iga.
Inche Samaritan nkorokwa Pasifika, omogaka nyang'au, oyo osirete omokamura ominto, omogaka oyo buna asirete, natigete omokamura ominto gatigarete. atigarete nabana batano, omwana omonene agasira 2019, korwa agwo buna omwana oye asira, mokamura oyominto agasoa buna oborwaire obo, akorwarete rioka rioka, bono buna moroche omochie oyo ore iga, okonyu bwendi bwensi mbwarenge ororo, bado nonya intwe tore ororo tokomosapotia ake igo mono buna asende, bono abana abande buna beresire. Abana aba bande bamenyeire obokong'u, bamenyeire obokong'u na obosio ogosoma na ase okoragera. Bono buna tokoiyeria amariga iga ase bono nigo tobwate omochando bwa omwana oyo ominto ore omochenu bwaria. Nigo tokumeti twechanete rituko ase erinde, toikaransa twabuta chigwa ntobwati. Ekerengo ekenene nkore gochia ase serekari. Gaki motokonye motororere amaabera ase ogwancha kwaino. Abana aba iga abare are mono, na koa mono kore omwana oyominto asirete tata omwabo mbarenge are. Bono okobare korokwu na oboremerwu obore obonene, omwana oyominto obwarete arenge konyara nonya na okonyara ogoke ase okonyora okore ogoke korwa abwo bono. Agasinywa nonya nogosomia abana aba baye kobaira esukuru na korageria. Bono basuate amo okorusia oo bakamokonya alafu ne ekamati ekoronge egacha ekairwa omwana oria mwarore iga akamoraka rita obwate goka. Amaene omwana oyio ominto otemire gosukia omwana oria ekero ase tari, gaki amariga aye ngoiyerie iga iga serekari mware gwancha motorere amaabera ase ogwancha. Gaki morambore okoboko ekero moratoe esiringi motoe isano motoe ikomi erinde torusie omwana oria ominto momocharie iga aria. ore Medford. Gaki nonye nare asare emouchari, ntonye konyora nonye na enguru ya ogochia korigereria omwana oria ominto ore goiteka amairo iga agatebia ase ebigote naki iga atobire, amakonda iga amorire, naki akaraire ore. Gaki torere amaabera, torusie omwana oria ominto iga are tokore ki? Tomoeni, korwa agwo momanye gotorera amaabera onye mokonyara naki abana baria ba omura ominto barasuke. Twamenyeire obogima obokonge gaki, otokorera gochia ase more gaki motorere amaabera ase eng'encho. Nonya nebirengererio biachire gochiana gochia ase abanto baminto totebe amang'ana ara tomatomirwe lakini toranyora bokonyi lakini ase rituko ria rero nario twarenge korigereria naki naki torakonywe. Bono nkobaira nari mbuya mono ase ogocha kwaino ase enka eye iga omochie one oyo omokwa ocha oromosirete kare abamura abarenge babere ase efamiri eye iga mwaruire omonto buna asirete bono. totebe ninche bweka ntigari tomoakane aro nere tari buya, nonya nikaransete iga iga. Nabo nabatang'ana iga ase amarioto anga ore kupasifika, nimwaigwa buna nateba.
Ekenyoro giateemire gochanga emechango ende yonsi ase engencho y'omochie oyo iga, gose isiko echi omanyete ebinyoro biabeire ng'a onye nkwagachangire naye mbari gocha, nenyarekane ng'a naki bakomusera maero.
Yaya, nkochanga tore. Lakini bono totebe buna omwana oyo ominto atare kwenyara naende bono are konya korwarigwa ase ase basubati bamwabo buna atare kwenyara, lakini rende ndero barenge gocha torore ng'a nki bakoreta ntoranyora kende ase okoboko. Yaya. Omochango ondero obekire. Obwo ndero twa torochi ntobegete rikondo, ntorarora kende chinsana chiaye echi twaganyete ng'a torore nki tokonyora, ekero torusia omwana oria ominto iga are. Ekerono.
Mwanche korigereria amaete abarai, ekero togochora abarai batokonye, am hoping ng'a omo mca bwa ase iga iga naboigo naigo na omojumbe bwa ase iga, egavana na omo women rep mbanyore ring'ana eri iga, onde bwensi oranyare kobatomera video eye iga nabo okobatomera ase eng'encho bache ba support enka eye. Gavana ase imbarati women rep ntonya, naboigo nonye na omobunge obiiri, obiiri? Innocent obiiri, obonge obosa.
Ase abwo basi gose Ee, nigo basi ee.
innocent obiri nabo bono omo mca basi chache naki akorokwa omo mca iga Akoroki John Sambu. John Sambu Mm. I'm hoping ng'a amang'ana aye nabaikire eri banyare korora ng'a omonto ng'aki aretirwe ase aiga nabo igo goetera amang'ana aye iga ba pick nonye na abana aba iga barenche naki barabaire esukuru tandete oibe omoerio eri tokore. Mbuya mono moraria, inche amarieta nkorokwa Dismas, anyway igo nde neighbour mwane na Oirensa, igo abanto aba na efamiri yaito nabo twaroche buna bare na obokungu gocha gocha especially ase omochie oyo tore, korwa omogaka ararete somewhere two thousand and seven, omoga omong'ina ambete gokora two years iga in fact, nere agasoa koigwa bobe. Around igaa lakini ndigache ekanyarekana abamwabo abaiseke bamwabo bagacha bakamobika korwa aa bakarara amo ase ba ase bakamenyete, abana bakarara atigare iga iga rende for some time. Igo twaenda gose toragoka ake ake ake bono buna inche okonya kwane iga kware ogosirina sana tari gose okonya korara monto gose fees buna bono efees ya ikoganigwa gose esabu enkong'u buna eya nyagetari. Bono baria nabakonywa bagana komorwaria ere nabwo agatotebia ng'a igwe ase twamoekeire lakini bare komoira nyagitari naende nsa chinde okora ki oirana gocha aria ase akamenyete. Bono erio bachaka komoira erio amoiserie bwango iga moise onde nari abachete komoa admit in fact nari abete admitted bono ase okoba admitted nyagitari naende ekanyarekana Nyasaye agakora gento kieka. akamorangeria. Bono abana abwo buna batigaire iga iga ekenyoro, babere at least mbare ne chinyomba chiabo, lakini bono babere nabo bare esukuru, nabo bare around igaa, kamogondo kabo gatigarete aa karenge agake, togocha twatema gokondisia twatenatenenera igaa abanto bakondisa babae ebisa espuku, na baito bonde boka igo bagochiira esukuru. Enyomba eyero konya nabo ere iga iga, bono egaika ase infact ekaigwa naende maiso onde twatema tokobeka emerango konya tobegete chinyomba chiria chiombe, Togatagora ee, togatagora korwa ase tosie ekero chiombe, togacha tokorara aye iga, aye omonto asie ekero nabo akora ng'a na omorango otagwe nonya na ebitirisa ebi tai ebinto binde ebiroche bire nguru. So rende intwe tware koboria in fact abanto baminto bare na ogwancha okuya ekero ntomaete ng'a abanto baminto Nyasae atongete ense eye, ekero barora egento buna eke at least nabo bago feel na barabwo baa babeke okoboko tu. Baisa kobeka okoboko nabo bakonyora bagotokonya sana especially amang'ana ayio ya mochari, na amang'ana ayio ya nyagetari, Omobere ore ase koenigwa iga iga, ebinde in fact nore bire ebikong'u bono nigo tokona kobisia kobisia ng'ora ng'ora lakini abanto baminto mware gwancha gose abanto bare gwancha naende nigenderete abanto bagocha kogwancha okuya in fact mbache batokonye naende inche nigenderete ng'a goetera ogosaba kare na omonto bw'edini inde, goetera ogosaba nimanyete ng'a Nyasae nache akore gekone egento getoa kegere omong'ina oria arosiwu iga aria aretwae nigo iga iga in fact eki naki kero Otherwise, obogima obo nigo bwarenge obokongu gose chagera abaibori, totebe abaibori aba batang'ani bono esukuru yane mbarenge igoro in fact abarenge ense eye nabu eye bono tokaa abwo buna twainaereti in fact. Naende yambire gokora ng'a ebinto ebi ng'a abanto gotogochia twainaereti buna ekero okonyora omochie ore nse okogenda genda koba chinsensa chinde gose konde oche oimoke aye gose eng'encho yogwancha kwa Nyasaye lakini eyende ekwamba go koinaereti obotaka bwabo obainaeriteti amatuko aya buna nkwamba korora. Ekero obotaka borasegete buya kabisa nonya omwana otagete sukuru Nabo abanto bagotigara barabwo amachara still, naende ekero nekegokora gento ki eke, ngekoba. Rakini naende ekero abanto basoire egento buna bono eraondi buna ime iga erinde ng'a, okonya oko togokora mogotokonya oko, namanyire ng'a aya nde amagena nabo tokonya gosukasukia abana bagende esukuru, buna bagendete esukuru naende nabo bagosoma onye bakore naende bache kobasaba abanto b'eng'encho amo tokagocha.

Any amount eria oranyare go support if it's hundred bob, a thousand, ten thousand, a hundred thousand or oyo oratebe ng'a Mark Knight let me clear that bill ntoma aye nyagitari erio ng'ende ng'akane ebill eyio mbatebie ng'a nakoria. Onde oratake gokwana barabwo ase enchera eyemo ya kobasupport amang'ana endagera amatanga a siku hizi nare expensive ah, endagera gochia ase omochie oyo iga, onde oratebe ng'a let me support food in any way naende still nabo ogokora boigo. Onde oratebe ng'a Mark Knight let me take on Omwana oyio omonyaroke gose oyio omomura ase engencho y'amang'ana aye y'esukuru, you are free. Nabo oko bono echi ne chintakana, you can adopt them, obakonyere bare sobo bache enchi chinka chiabo you know. Omwana agotebetia me let me adopt that son, abe omwana na inche nko sponsor buna oyo one neba kare sobo you know, it will be a plus. Nabo okonyora ng'a Nyasae ogosesenirie. Abanto mbare bagoteba ng'a let me take that lady, kware omwana oyo iga omonyaroka ore grade ten,

Tokomanya obogare bw'omonto, na boigo tokomanya ng'aki Nyasae aragotumeke aye gochenchia estori y'omochie oyo iga. Tiga ntigere iga agwo bagatomerana ase amagena ogochenchia amagena ya chinkoroki.